Korwa abwo bakamominyakinyaki tari inche rende ngatiira ngacha inga buna omong'ina, koganya amachie buna okonyora eripoti ng'a okorire ki? osirire. Eechwi eria naroche aye iga ase arenge ase chinsiaga ime, nero yatogete ng'a eacid yarenge ime.
mwanche omorigereria mbuya mono naende nakwariganirie ase etv yaito ya Nyabende TV boigo na Cyprian TV, Ase rero twabataariri goika ensemo ya Kiagware, ime ya borabu Chitago Ward, ase econstituency ya South Mugirango. Ah, aiga ase twataarire twataka toramanye amang'ana abere atato igoro y'eng'ana eyio yakorekanete ase omochie oyo, Ase twatebiwe ng'a omomura nigo anyarete koba ogwekora ase chinchera chire echi'obotutukanu. Aiga ntore na tata omwabo omomura oyio, twagani atoerese ase erieta naki akorokwa, naende erinde atoerese atoteberanie ng'a inki kiabete na inki kiairerete aye iga gokoreka, naende eng'encho ki akoregete. Mbuya bono omogaka ase erieta morigere naro nere komanya naki okorokwa. Erieta nche igo nkorokwa Peter Nyangalesi Mwenga, erinde njomo. Omomura nyagosira, igare oyone iga akorokwa Paulo Maragia, omomura igaa iga arenge enka yane buya, twarenge emeremo, akaimoka chinsa chia maambia igaa, akarorekana ekero aririe endagera yaye, agasoka akagenda ase achiete rituko ria ejuma. Bono buna agenda, akagenda rituko rigima, igaikera. togatiga ng'a oiga agende chitaro chiaye, ekiagera nomonto ogotara omonto omonene. Bono ekero yachia goika jumamosi chinsa chia mambia, igo nkorwa mogondo nkorora ebinto bire mogondo kwaye ase arimete chinsiaga, nkorwa ongoeta chianga chiaye naaa negobia na binto binde biarenge ororo emepira iga. Bono nkorwa ngokora ki? Ngoeta rioka ekiagera nkomanya ng'a ekawaida yaye nkorabare orie endagera yaye otige chichubaga abwo. Nkoika nkogenda nkoirana nkoo nkonyora abachirani bagoteba ng'a aa oyo ekero naika ang'e nenyomba yaye, bagoteba ng'a oyo iga are oyonyagitari. Ngochia koigwa bo, ngocharoka nkobagora ekenagwa, nkorigereria nkogenda nkorigereria nkonyora iga are borere, agendererete ko- korondobereria chinchera chitari ngiya. Ime bono ekero kende omomura oyo emiaka ere iga abwate abwate?
Momura oyo iga abwate emiaka sarasini na tatu, eeh goikera iga abwo naye agachete asare egeka ake amo ninka yane.
nabwate abanto. Yaya abanto baye igo, iga aretete abanto bakarwa bakagenda, rakini bono tabwati abanto totebe mm.
Aya sawa bono nabo okogenda korwa abwo ekero gwaika kwanyoraa abaamate gose chijirani bare ororo nere oribore ree, nki kiabwateti korwa abwo ekero ogenderee. Ekorwa ororo iga abwo egento twanyorete iga eechwe eria naroche aiga ase arenge ase chinsiaga ime, nero yatogete ng'a eacid yarenge ime. Bono tokarwao tokamoira nyagitari, ekiagera ntware konyara komokonya ase enchera ya eacid. Na nyagitari bagoika bagotema, bagoteba ng'a moire Kisii. Bono ekero tore enchera kogenda gochia Kisii. Noaigete agakora ki? Agatimoka ng'ora igotu rigare ime.
Oyo mono omwanche omorigereria ngaki eye bono, aiga ase tore emiaki agware borabu chitago, buna nagotebia mapema, ime yebungo eye ya south mogirango. Aye gakiagwa ras twatara bo ng'ina omomura nere oyo togokwana nere bono iga iga nyuma ya ogokwana na ensemo na mosubati omwabo, twataka toraigwe korwa ase ensemo ya ng'ina ng'a inki kere. Kobainyoria aye ekero kende onde ororire ng'a omomura naro oeruseti oo ase ogo okonywea acid, Noo gaiga ase twaikire, emiaka eagwarewe nere ng'ina tiatoraigwa korwa asare. Mong'ina omorigererie otakomaete maybe nabo agotaka komanya erieta riao naki okorokwa.
Inche ase amarieta na Evelyn Kimonto.
Evelyn Kimonto omomura naki akorokwa oyo oeruseti. Paulo Marage. Na ase omorigereria nagani komanya ng'a ekero kende naki are naende naki aikirete mpaka agekora.
Nigo riarenge rituko ria echuma, nkaboka mambia nkaenda korigia amabere, aba- omonyomba nere aiga egenderete koagachu, chifundi nchiroche chigokora, na enyaroka yane. omwana oyo mwa- mwakwana nere, konya nari achire, konya taiyo nka iga. Bono nabwate abageni ase obweng'a abange, nkaenda korigia amabere, banyore banywere echae ase emambia eyio. Igo ngocha korogora abwo na amabere, nkanyora oruchi rwaikire aiga ang'e na isiko ase enyomba eyio enyia koagachwa. Abana mbarenge ororo bagokora egasi ase ogosomba amache emambe bakoboka, bacha basomba amache basiarera enyomba eria rinde tinyara koba ekobamboka. Akamorua akarangeria omwana okorokwa Joshua, akamoboria Joshua, gwachire roche kwaretire amache? Joshua akamotebia yaya, tinchi- tainche- tinchieti roche ntine iga natebia ande roche. Akamoboria igo tochieti roche no- toragenda roche nonya ndimo? Oria akamotebia yaya, tindagenda ntindi goenda ochire, naende oyo oretire naende ochire. Akabarora akamotebia mbuya mono, nomanyete igo, agaseka, akata abatebia, omanyete igoro tinega nabarigetie egasi, Takora togakora, nere rero tiga anyo tiga akore, anyore ebesa eyio. Basi inche ngatirimboka nkaenda ngasoa chikoni, ngasoa korosia echae, basi akarua agwo agatirimboka agasoa amaate nyomba enene, ase enyaruka eyio amwabo yarenge. Akanya kowoga ororo okonya gotisia nkorora kana arenge ng'a na- nasibete endagera, marurende. Nkarosie echae, omwana oyo omogeni buna atanya koria egetuma nantebetie mama nsambera egetuma, nkarosia echae ngakora ngachaka komosambera egetuma. Agachisia agachisia enyaruke eyio amwabo nyomba, agasoka, ntagete gosoka ng'irire enyaruke eyio amwabo egetuma, naria agotenena gesieri, okombekera omoro ang'e nase ebigoti, ogontebia omanyete nkoremore chi- chi- chimbera ibere. ira naikaransa, gochia jikoni, nkarwa ororo nkamotebia inche nakoorire egasi yane korwa jikoni, tiga ng'erere ri christine egetuma, naria abwate bono, osoa gonsuguma korwa korwa gesieri, ntaete gosoka otaete go agasoa gonsuguma, nario bono riria agonsuguma omoro oria abwate, o- okambwata, okambwata ase okoboko, oboge boria bwa omoro. Am- nare gokokunete. Bwankunete ase ake iga iga rende amanyinga agasoa gokora ki? Korwa. Omwana oyo omwabo ekero achia korigereria, akarora amanyinga, naria asoa komotebia marayi, nabo ogokora iga, onye okong'akera ase esimi gwateba mama abwate amagoso, rero gaki narorire life life, eeh, omoibori na omoibori. Basi agachia koigwa agatira agasoka buna gochia ase enyomba eye rogoro aa, agasoka gochia riko ore, akagoka agatirimboka akagenda. Bono okogenda kwaye inche nkorwa abwo nkagenda gochia Nyagitari etago, nkagenda rende ase abwo ase na- ase naigwete okoboko bobe, nkagenda ngochia konyora amariogo. korwa abwo rende bogaki maambia yaye ya jumamosi, nkaya boka nkaenda echumuya. Kongotirimboka ase rigori, mwaya ere egeka ake korwa iga iga, ninyigwete ogokorera nyomba. Ase esauri ya gotisia, nkamanya naki omonto gakorire bwakire bono maambia gose iga obokire. Korende ase egeita kiayanerete gosieka. Botambe ekero ogoeta okonyora gesiekire, kengotirimboka nkanyora kegoire, nkarengereria yaya, omoyo oyio igacha bono iga, bono asoire oga- otiga gwasi naende gekore ki? Asoke aende egasi ere igoro gekogera naende narete gocha iga ache gocha gokora egasi iga ya mochengo. Bono korwa abwo inche buna naende ejumuia nkorwa ejumuia naria ndoche abanto bagosoka gochia paara, ba- bamobwatete amagoko. Ase Sauli atisiete amang'ana aya abagaambi mbanyamanyete, ime yane nkarengereria yaya ebamobwatire. Gokora ng'a bamobwatire nari ngocha gocha nkoborie ninki? Ng'a yaya iga anyore eacidi. Nari nkomobo nkoborie gaki onywe eacidi. nkorangeri marage gaki kwanywire acid, iga akorete agasemi ekiagera iga tare konyara gokwana, bagoteba ng'a yaya oyire korwa ase oromeme, korwa abwo bakamominyokia nyagitari inche rende ngatira ngacha nkabu na omong'ina, koganya amachibu na okoronyora eripoti ng'a okorire ki. osirire. Pole, ekio kende totaraa totaragenda are mono, gwatebire korwa magega omonyaruka namoboretie ng'a konya okong'akera esimi gwantebia ng'a mama abwate amagoso, ekorokia ng'a amatuko amagega konya orakoborugire gose inki kae ngokora korwa magega ekio are gokwegerera ase esimi.
Korwa magega na omwana omuya ekero are buya, naende ang'anchete na inche nimwanchete, bono gaki ekero akare go asibire amarwa aro, nari agochaka gotisia, mh.
Ekero asibete,
lakini atasibeti, atasibeti aria naende yaani ta omonto takongosera, yaya.
Kende korwa magega aroo nonye ekero ase obote gose ore buya onya kogosererigwa eita.
Egagoteba ngoita ande ng'ite omonto lakini ekero asibete, tari amatuko amang'ana ko- ko- ko- konywa kwaye tari kare achagete mbwe anga achagete. Gose ne rituko erio ndire echumi eria agontebia ng'a nko- ko- ngotindeka nkorema ore nkorema ande chimbere ibere, eh. Inche ndatebie abanto baminto, chingaki chia abana chiabeire chinkong'u, chinga chiria chia kare, omonto aragotebi naye ngokwaka omotebie ng'a in- in- nare amamirie ng'ake naende akwabere, bono igo omonto kagotebi naye ngokwaka ande. kara karasuka ake, chingaki chiabeire ching'kong'u, na abana omogaka omotaai oiri nere, abarendire nkoigwa ore nonya ne mbateba ng'a omogocho kore akarue ase aruete akanacha omo ng'ina kore ebigoti agatama, naende nere bagakwa bagati tindi kobaberi. Bono oroche onye ntakirete, nkaire na magega, tare kombutora ebigoti onye ng'enderera gokwana nere bori yoka rioka, nabo yabanire ng'a nko ng'aka arenge ang'ite, nere ite, lakini ngakiria omonwe ekagera agakora ki? agantiga agachia goita. Bono nabo togweka eyio ekero omonto agogotebi ng'a ngogokora nde, aye tama moe chingaki. Ebijana bia bono iga ngogambera ekabira, gekogera chingaki chia kare omo- monto tagakundire moibori, bono babeire nya- ebi- ebieme omanyete ntoti- ntotikanetiri. oyokagete ntatukaneti aing'ainete, gose abande nang'aineiri gaki, abana omogote onde nabo ndakwane egento ntarosie, lakini nabo ngete ng'a ntatukanetirie. Bono amate ngaki ya ogotisiwa, omonto ogoteire amama kware amama ogotiga, yaetire, lakini bono ebijana biaito. ase chindagera chi'ebinyugu gaki chiracho, nabo togoteba ng'a ase seita nabo ekonya intwe ntobwati endagera ya ekenyugu eke egetindi, lakini rende, chinsa chinde nchibwati, omonto nagende epa atakonywa akore ki? Acha gogoita. Tari ng'a na ekenyoro kebwate endagera ekogera ekorieka, yaya.